Ase amarieta ngoruku Rose Machoka, korwa ekenyoro kia Bituka. Riarenge rituko ria esabato echuma bogochia gokia esabato, tokaragera buya, tokarara ang'e saa inne iga, ekero twarara, twasiegete tokarara. Bono ekero bogochia gokia saa tisa, nachio chinsa tonarete goboka twasaba, esimi nere tobegete ealarm yabuga erinde yatutora, bono simi eye tiyachia kobuga. Tokamanya koboka tokorigia esimi rende tomanye ng'a nsaa ngapi, tokanyora ng'a simi eyio teiyo. Omogaka akaboka akaokia ekerobu erinde akore ki? Arore isimi onse yatonya nse, kerokia ekerobu, isimi kiarenge ororo, eitel eyemo, ne eflat screen eyemo, na eyende ere ororo eyio ya abagori enene twari kororera, kiarenge isato, akanyoa chisimi echio nchiyo. Ekero aigosa, atonge ekerobu kegocha ero, akanyora omorangwa. Bwigoire ore worse. Ogochia korigereria akanyora esimi, yaani etv, yabichwa igoro ya teiyo. Bono ekero agochia gontora ng'a twaibeirwe, tokoboka tokorigia, tokanyora ng'a ebinto ebio chisimi isato, amo oo ne etv, TCR, forty three inches, bairire, ase babutoire nonye na omorando oyomo, lakini rende bachiete ne eremote eyemo eyia etibi, chiuba nchiarenge ororo mbaireti, bakaenda na ebinto ebi, bono ekero twatiga, togasaba Nyasaye, Nyasaye atokonye, naende akonye nonye na abaibi abo, na eserekari yaito enyare koba gekoisoanana ase eng'encho ense yaito yasarigire. Ebinto ebi bitoke ase bire baria bairetwe gaki intwe twagotire. Ntobwati naende chinguru chi'ogochi-korigia ebinto binde, omogaka onde otigaire bosa tabwati sini. Nonya bono iga, yamomura omwabongo na gotumeka, erinde ba noa nakwana nere ase achiire ekanisa. Igo eserekari etokonye. Nonya nemeremo etoke ase engencho y'abana abamura bachandekire ase ense eye, batabwati emeremo, na inki ekogera bagosoa ase obohalifu, bana koibera abanto abagotu. Ekero agoka, akanyora ore iga. Omonto bwamanya ng'a mbabarenge ebasoete marogoba tu tarasoa, bono ekekorekane tarenge okomanya, buna. Gose oyomo atang'anete enyomba agasoa, akairisa, ekero tware are akabua, agachaaka gokorobua ria bono abwo ntokomanya. Naende ande taiyo abunire eripoti bachiete epolice nyetieko, bakaenda bakariika estatement, bono toganyete rende.

Lasima oremi korwa are nenyari ase omorango. Ngochi gocha korigereria ngatenena ase omorango oria. Nkoboria ere, bono egento kiang'ete ngarigereria etibi kwansa. Ekero narigereiri etibi ngochi kogenda igo nkanyora kere inki, nkaonchoka. Ngacha iga ase etibi nkarigereria, nkanyora kende nkeiyo.

Ake igo nabwate Simei ngwakire omogambi, omogambi twatebeti Aturi, korwa agwo Aturi agakera omogambi, omogambi agatwakera gocha tokamoakideris ng'a ki kiarenge, nki kegendererete, nki aibete, naende binto ki asarete na bende buna nabunete na morango tobunirie ore buya. Omonto okorora nyomba arenge, aganyete gosieka kera egento. Ekero ataire ebinto bike, Abanto aba buna inche nkorengereria okorengereria kwane, mbari are, because monto oyogocha gocha nyomba amanye ng'aki omenyete, oyo na omonto tomenyete komo, tomaete ng'aki tokoragera, ng'aki tokoboka, ng'aki tokora, naende ng'aki togosieka. Ntagete buna abanto aba bono nabo bare ime ase tore, bono ekero nakio egento tokomenya. Egento inche natebe mono mono abagambi. botuko chipatirori bakore, abaisimu baria bagotara botuko tokonyara nonya botuko, bakonya konywa chinsa sore ime ago ofio ofio, na chiagerire obosari obonge bwabeire, ekiagera buna bono botuko abanto ngotara bare, botuko mono mono amatanga are iga bakong'ainereria nonya na amatanga are, basoa pi, bang'ea gotara. Bono eke nakio ekero abagambi. Na abasigari baimokerere igoro, barorange gose obosaria obo nkobosirie bare ake, ng'a ekero tonyore gose ntore aare sere. Buna bono kaango obogima bwaito mboirenche, buna natebete, ekiagera omonto ogocha goka nyomba korusia ebinto biabo koraire otaigweti kende gionsi, igo bono ntebia ng'a obogima bwabo ng'ai bore? Nyasae togotamera gose nabogambi bao tokonya? Bondeche obogambi na buna ngosaba, batacha inse, babeke emekakati, barora ng'a inki abanto aba bakobua atu egere tokonyeke, ekiagera ebinyoro twabeire bo bito. Ase amarioto anga okwefania ekemunto, iga iga nao mwane. Abaibi ebachete botuko eto- ketorairi, kere ngorwa eduka rogoro, nkanyora omogaka one arairi. Nkomoboria ng'a kwarwa ara? Yaya tindwareti. Nkarwa obokima nkaenenia ebinto abanto abaraire, agachaka ragera. Akoboka chisa kianda akanyora ere enyomba ere gwasi. Akondangeria, Ogwatigete enyomba gwasi? Yaya tintigeti nyomba gwasi. Kagochia korigera enyomba akanyora TV teiyo. Esimi rende yane naregete teiyo. Okonyora bono nanyara gotiga simi yane ero. Rituko eri nario nintigete ero. Bono nkumeti nkoboka chinsa ikomi, natiga abana bane borere, nagenda koria chibesa erio ngocha nyomba nario omo- omoibi atang'aini oo. Bono nkumeti, ng'echanete omogaka one gento ngeyo agokora na epikipiki akoendipara. Pesa tabwati, getokong'ang'ana iga na iga abana twabatigera etv eywo nere nkobatigera inche nagenda paara korigia ebesa. Nero nkobabekera abana nabatebi tiberire abwo nyomba, ngocha ande. Bono ngumeke omoibi oyo atang'anete nyomba. Aa nkora mpimo areee, naramonyore chibando echio bwe jirani yane, nkamonyora araire chibando ime. Nkobora rende nki okora ororo agatabu. Bono korwa abwo tinamaete ng'a ampimete nyomba. Natebiwe bono nkobireta bire bare, bira bingocha bire ase erieta ria Nyasaye. Ase amarieta ane Nelson Kamana Makori, oyo nendugu yane eyeibeire iga nyomba, tinatote nyomba ng'a ngotebi ng'a ki abanto bakore ki. Basoire nyomba, ne baba egetunyomba baachire nebinto. Baimokirie etibi, esimi yaye na ey'omokungu aye bairire. Tibi yaani re pikipiki yaye mbabogoretie, binto bire bie duka mbabogoretie. Monto oyo okore bamosiekerete nyomba, agasoka ne binto. Bakaenda nomochie onde omachoka bwa engo yane machoka rogoro aa. Aro bakora the same same same same. It means omonto oyio nyomba asiekeretwe mapema. Monto otarueti ande, nomonto ore kenyoro iga goeta iga. Tapimete aba abonyagocha baye gochika gasi bakora, bamaete ng'aki inki kere nyomba abaire, monto takorwara atambe. Egento inche nkogania noko, epatroli botuko na nyumba kumi gwateba eye chi ase egavamenti enanete chi buna egasi egokorekana, bonsi babwaterane. Namba ende ya kabere, eparasi ebe ekure igoro iga ase aya akore kobituka, etuka eye ere mwaa onya nyamboga, eye arogoro na nyamboga. Ebara ase enene tokoorosa tomanye ng'aki omochando oyio ndiye ogocha koeba. Endugu eyane ngoteema arase akonyara, mokaye oyo tari koboka, yaani tari akoboka tari akoboka ekemando, akoboka botuko, oenie ebinto gochia etuko eri igoro oirani gocha. Okorigia ebesa akonyera abana, inche ngoteema ndase konyara. Bono oroche onye baraire nyomba bakabogoria ebinto bakaira, bare gocha kogania ng'a ree tabwati kende, gose bare komonyenya bamotike bore. Ebarasa ebeene nega iga ekenyoro iga iga, mogaambia achiike ebarasa, amagana aye akwaneru, tomanye ng'a ng'ai omochambe, omonto akorwa atambe ache koiba iga iga, omonto akoiba oyo ore ang'e no nkaga iga nere oyi bono omaete ng'aki aiga mmaete buna nkwenta bare iga, nakora one, two, three, okwo nakwo okogania kwane. Oyo bw'epikipiki ngocha nasokera narigeria abana. Oro nao banyotigete amo nore iga, bakaira egento keria bagachiika ne etibi, bakamanya esimi ase nkabegete erumu ime, bakabwata bakaira. Bono inche okogania kwane nagania serikali ebwaterane. na abagaambi, na abanto bande bonsi baria bausekanire n'eserekari, egere etokonye obosaria obo gose mbokere, ekiagera gwabuchire mono. Botuko buna ngochenchwa bw'epigipigi nabo nkonyora abanto bagotara ripaara ripaara eri botuko mogaso, mbari gotenena, abamura mbare bakonchinyia sorema. nabagosaria obosari igoro obonge, abagaambi, motacha inse kabisa, na abatureti, egere tonyore ango mbanto ki aba bagoetanana botuko, naende mbarobio abagotosareria ebinto ebi bikorigia buna egasi eye nkong'u ng'a na obogima obo bwakong'ire bwarutwa. Erio amo.